mayelana na ku va Makhadzi ya kumeke a xaxametiwe eka xiyenge xa Best Xitsonga Female Artist, nqambi ya Xitsonga ya xisati leyi nga ta tlula hinkwavo. Naswona a swi hoxekile ku va Makhadzi a kumeka a xaxametiwile eka xiyenge lexiwani. Se hi vone nkandziyiso laha Xikwembu xa Radio Quintin a karhi a kombisa leswaku ri kahlekahle loko hi languta eka nqambi ya xisati leyi nga ta tlula hinkwavo hi languta munhu loyi a nga kandziyisa tinsimu ta yena kusuka eka risimu ro sungula ku ya fika eka risimu ro hetelela hi ririmi ra Xitsonga se Makhadzi a xaxametini ku ri ku tinghoma ta yena a ti hi ndlela yaleyo kumbexana a ti fikeleli swilaveko leswi va Munghana Lonene F_M makombandlela va lavaka swona kambe a xaxametiwile se mi ta swi vona leswaku ri va Munghana Lonene F_M makombandlela vo lava ku hi vulavurisa
eh a va vulavula hi yona ngopfu le ka social media Mm. eh ya timhaka ta ta Xitsonga best female Yeah. la ku na a ku na album ya Makhadzi Yeah. mi ta tsundzuka ku album leyi hi lavaka leyi album leyi tinghoma ta kona ti nga fumiwa hi Xitsonga hinkwayo Ku fika number one, ku fika number ka 10. number 10 Yeah. na se ri va twa ku no a mi twa leswi mi swi vulaka se Yeah. a va swi tekeli nhlokweni album leya Makhadzi eh a ya ha ri kona laha ka ka Best best female female. mara tinghoma ta Makhadzi Ti kona. ti kona ka tin'wana ta ti category ku tiyimbeleriwe hi Xitsonga Kambe hambiswiritano hi swi vonile leswaku va Munghana Lonene F_M makombandlela va xi lunghisile xihoxo lexiyana. Kambe u nga tivutisa leswaku ri loko va kala va xaxameta makhadzi, xana a va nga langutanga swilaveko sweswo ke? Ku kala vanhu va sungula ku va va ba huwa ku sungula, ku ri kona va nga ta lunghisa xihoxo lexi va nga xi endla ke? Hi ku twisisa ka mina ndzi vona ingaku loko ku karhi ku xaxametiwa swiyimbeleri va tshama tanihi xipano, va languta swilaveko hinkwaswo. leswi fikelerisaka munhu leswaku ri a xaxametiwa xana a va nga swi vonangi leswaku ri makhadzi a nga fikeleli swilaveko swa ku va a xaxametiwa eka nqambi ya xisati ya vunanga bya xitsonga leyi nga ta tlula hinkwavo ke tanihiloko va karhi va swi tiva leswaku ri vona va xaxameta munhu hikuva a karhi a yimbelela tinghoma hi ririmi ra xitsonga kusuka eka risimu ro sungula ku ya fika eka risimu ro hetelela kasi xin'wanyana hi karhi hi kamba kwala ka xiyenge xa mabulo xa Facebook swi tikomba makhadzi a nga ri na mhaka na swona swa masagwadi ya munghana lonene f m komba ndlela hi ku loko hi kamba eka xiyenge xa mabulu xa facebook ku hava na siku na rin'we laha a nga tikombelela tivhoti a swi tiva leswaku swiyimbeleri loko swi xaxametiwile va sungula ku va va tigangisela tivhoti kambe makhadzi a nga tshama a nga tikombelela tivhoti kumbe ku posta swin'wanyana swa mayelana masagwadi ya munghana lonene f m komba ndlela ku komba leswaku ri a nga na mhaka na swona swilo sweswo

hi le xigodini leyi i chanele ya n'wina ya ka gasa